Mah lio ahcun Tial Zi Laitlang ah aw ṭha biknu nih Sanceu nu sin Aibur ah Aibur in cu kan theih lai. Mah nih khan hla a sak. Hla a sakmi cu Kan chim lai Bawipa thawngṭha bia man loin kan hmuh nakhnga Lairam vialte ah hin Bawipa ram a si hlan tiang. Awm ngai. I kei hi 97 ah Malaysia ka phan. 2001 February 16 Friday rak si 2001 February 16 ah the first Chin UNHCR a rak lutmi ka si refugee soknak dingah 2001 February 16 a si Friday a rak si keimah te lawng interview in rak ka tuah mah ni in Malaysia ah two-thousand-seven ah khan tlangpi nute Dali Sui an ti le a rak tlau kum sarih te lawng si. A tlau i a hnu ah a ruak in an va hmuh i a ban te an cik. An thah i an hlonh le a ban te lawng an lak. Kum sarih te si. Ka lungrak fak tuk hi police commissioner ka ton. Hatchat CID sok pretendent te pawl ka ton dih hna i investigate lek bak ah kai tel ve. Keimah bak nih a hmu ka phun. A dongh tiang hi hi minung nan tlaih tiang khoika ram kum paw ka ra lai ka ti. Hatchat ka lei. A dongnak ah CID a ka daw taktakmi Deputy Superintendent pa nih voikhat bia a ka ruah le hihi a ka ti. Biaknak a si men lai a ka ti. Zei ruangah ka ti le Hindu nih hin biaknak phunphun an nei le an Pathian nih hin kum khat ah ngakchia kut a hal caan a um ti. A kum vui ah ngakchia lu a hal ti. A next time ah upa si lai a ke na ka pek lai ti ti hna an i hal ti uh, thongkhat zakua le somriat le kum thum kan fale tampi cu nan chuak riai lo ma ka khan thantlang tabc uh, zbc civui laitlang a kan bikmi civui an tuah ma cun kan tlangval no lio hi si Van Hmun Lian pa le Biak Lian Thang pa le keimah le Cuai Kham ti si le Cuai Kham cu Biak Lian Thang pa thei ti hnga maw ka thei lo i kan tlangval no lio hoi si le na kan tuah timi cu kan chim lai lo i mah lio ahcun tial zi laitlang ah aw ṭha bik nu nih sanceu nu si aibur ah aibur in cu kan thei lai mah nih khan hla a sak hla a sakmi cu kan chim lai bawipa thawngṭha bia man loin kan hmuhnak hna lairam vialte ah hin bawipa ram a si hlan tiang ki kan Chin ram vialte kan lairam vialte bawipa ram a kan ser lai an ti Chin for Christ in one century ti si

anmah pahnih an rak kal ve voi khatnak ah an hnuah khan ho ho ngun hup te pawl khan kal i ai bur tampi kan kal cun a nunnak a liam mi an hri phi pa an ti mi ah hin ai bur pa ai fa hri phi a ṭhang mi si dah boi sot i cucu a nunnak liam i ma CCOC an rak thlahnak ah a hram thok i idea rak chuah mi thlanglei ram i kan miphun hi rammui kan rak ti hna i atu ahcun atu i thlanglei laitlang hi Khrihfa an rak si rih lo i mai a zaangfahnak lungthin a ngei donnak taktak he kan thla hrim a hau tiah a rak chimtu hi aibur kan si nihin cu aibur civui si caah aibur kong deuh in kan chim lai ko upa uk nan pu du di sia um ko adam lo ngai cang i phone hna nan chon pa kho cio maw kan miphun caah ati zawnruahnak in mah idea rak chuahtu a hram thok kha ai bur kan si timi kha kan phil awk ai bur tuan bia pakhat ah cang i pakhat pahnihnak ah ka pa atunai ka u manghnem no ka u nang nang nih a chimmi ka pa hi sakhong si zope ram ah khrifa rian a tuan masa bikmi cu si lo asina khrifa a lut masa bikmi si i thongkhat le zakual ah sawmthum le kum hnih ah hin matupi phan matupi cu mah lio ahcun angki te hna ngei lo pa hi bia an i keih i ka unu hi upabik nu hi matupi ahcun thi mah a thinak ahcun a thlan ser lio ah bungkung a cin i a tu matupi nan kal ahcun bungkung le tungpang kong hi ka pa nih cinmi a si i thongkhat za kual a somli le kum thum ma hin japan ral second world war kha a chuak i ma khan sianginn khar dih si tikah ka pa kha rak tlung a tlun tikah matupi ah hin pathian rian ṭuanmi kan thlah hna lai tiah zophei civui ah a rak ti reverend thadun an thlah a nihin tiang hi Reverend Thadun cu a thlan zong um ko a tufa zong missionary a thlah hmasa bingmi kanmah kan si kan pale zong ah pale wa zong ah i ka chim duhmi cu thongkhat zakua kum thong hi a vun tling i mah hlan ahcun laimi vialte hi ramleng a phan khom hi kan um lo ṭek ka tu ka rak kai lio hen kui kai ka upa um ko mi amah hi university professor si ala kai koram phaisa zanga si ma chu kan unau in kan i hrom aman hin ka chom i ma lio i aibur ka rak tlung i aibur a kan rang kha kanu nih aka zuar piak i o kan lei Ko Zung Yang pa nih Tungkhul Li pawng khi a kan cawk ke masiang kainak ah thong khat na zanga ai le ka zual piak i dola thong rupees koram phaisa thong khat na zanga cu ai bura hin au man le nge lo kan i choi ani ni ha nge la an ti i leitak ah a va choi Ko Zung Yang pa na cu ka pek i ka chim lo cu ai bur kho chungah khin thong khat na zanga rak um lo Thongkhat zakua som riat le kum ruk si. I Aibur ka um lio ah mah lio cun university ka rak kai lio college ka rak kai lio longpant pahnih ka ngei angki sun thum ka ngei phandan thi ka ngei suakin su ka rak ngei lo setbing zong ka rak ngei lo ma dir hmun cu kan si Asinain Aiburo vifa vialte atu ramleng ah kan ummi kha atu Indianapolis ah Aibur inn zeizat a um. Innleng ah ka rak lut i kan motor pawl hi vawleicung ah a ṭha bikmi Japan motor motor zualnak khi lo Aibur motor zong lo lo. Aibur ah rang tum a ṭha bikmi cu Mang Nawl pa rang tum si. Tampi nih kan ngei kho lo. Rangtum hmanh thitha rak ngei kho lomi nih kan mawtaw vialte, kan thluachuah vialte, hi ka hi cici te pawl kan fanu le pawl master kan lak piakmi ngun thazing te pawl maw kha vialte kha vialte kha vialte thluachuah kha zei in kan hmu ti cu kan nung kan pa thong a si CCOC kan ka le CCOC a vun di tangka kum thong ni a tlin cangka in laimi vialte kuam in kan ra Laimi nih atu i kan dirhmun hi cu Mizoram kan phanh zongah Chinmi kan si an ti ahcun a thin an kan cin i hlan ahcun Mizo pawl atu i a thang chinchin party pawl hi Mizoram ah kan um i ka pu kan ti hna i an theih ko banyak eng e, eng e timi cu zei e tinak ka si cu. an rak kan neih sawh ding atu kan dirhmun ma kha tlen rangoon ah kan kal i rangoon ah taxi kan hlan cangka in laimi lai holh kan i chawnh ahcun a thin kan ci tuk america ram in si tu te kha zei in na rat 2013 ah khan aibura ka vatlung kuhlun ah kan ka gorang chumpa that reverend du kam ma ning khan ri an tham ka kal pi na lai ti nu pariat ma kai ave mi jo a ho de si ti chun na kia nu a chia thui nu nan an min fa ka chim ko lai ma chun sui kai nu khua than nu a patni anung ri ta vun phil chang ni ti mang nu anung te pol hen se chu an riak thla an cham ning thlan cam i ka zei kong an cam ti cun nanmah nan caan cam cucu nan hmu lo ding thla lawng man cam ti cu an cam lo ai bula khin uh, khazin ran timi khazing ram timi um i ka pa hi i ai bul kan tu fa long te sta hin ki chim olo ok chim ka du lo na chim lo ok ok a thak ko ro ka timi ki thla cam timi hi chu nan chim lengmang thathla lawng cam lo ram kan ngei ma ram kan ngei cu khuazing ram ti pathian a pek cun kan nu hi CCOC tu nai an thla lio cun vok kan rak zuwa i sung nga tling CCOC ti amin kan sak i cucu azuar i siang kai nak kan phan kha mo ti cu mangva azapi tein thong khat tling azapi te CCOC pek ni Mah lio thawng khan cu tam tuk cu anmah pahnih lawng kha ka theih bik mi an si caah nan nu le nan pa vialte kha kha bantuk caah khan an pek dih a far le pathum an um a u pakhat um an zapi ti america ah a nuam bikmi lai va chiat an u pathian nih a rak cuai san than hna bawi kham Bawi kham kan fapa kan tupa an nu le pa an tar hnu an le ka nuam bik i khua sami cu nihin ah kan hmuh ko a far la vialte len iang nu te pawl a unau hi kai biak len thawpa te pawl i pathian thluachuah timi hi miphun caah maw minung sifak a tuarmi caah maw rathei peknak hi ala kai in a kal bal lo Asinain kha bantuk phun lio ah khan Baibal ca chungah kan hmuhmi cu Lazarus le mirumpa. Mirumpa cu a rum tuk, a rum tuk, a rum tuk. A pong ah Lazarus um. Ei awk ngei lo. Asinain a hmuh ko nain amah nih siang tein a pek khawh ko ding kha a tuah khawh tukmi a pe duh lo. A hna a chet, a mit aa cawtter. dawtnak pakhat hmanh ngei lo a donghnak a zei te cang mirum pa a thi tikah helram a kal helram a kal zongah a re a thei ning beta kharika ka hoipa sani ngun oium cnf a kumhringa tuan a ka timi cu America phan sang ka dua ka kharuah har ti ziar ti zeidah na kharuah har ka ti CNA kan tuan lio ah ei ok din ok kan ngei lo lio ah ga ka vamboy nu thu ko vamboy nu hoi si vamboy nu pa vamboy nu he rian tuan timi lamtang a saupi um timi ve cho sandi ngun oi timi cho khalio i kan har tuk lio fang khat fang hnih te kan bawm u kan timi vialte an ngei lo chun a kan pe mi vialte an fa la ka kan ka la ka susi dor ngei tha bik ngei mi an um si ti motor tha bik le inn le lo tha bik he khua arak sami ah ani chang ti khaban tuk lio ah motor te na ngei zei man arakan pe du lo mi hi an vakali thali thuma an motor accident si an thi di an motor lo di A tlawmpal ah zawtnak an tlung. A donghnak ah a pingpang ah an i su dih ti. Ka ruahmi pakhat um. Baibal ca chungah Baibal ca chungah rili thi rili thi hi nan hmuh dih ko lai. Nga um kho lo. Rili ti cu a fim ko na nga um kho lo. Nga zuat u ti a thu tikah nga an thi. Zeicanah rili thi hi Baibal ca nih an kan tahpiak chun ti cu a lunak lawng i um i mah rili kha a kalnak um lo a chuahnak a lunak lawng um i a chuak lo kan thluachuah vialte hi America kan um i kum khat ah kan hmuhmi hi a tlawm bik minung pakhat rian ṭuan tu thawngsamtu kan hmuh dih thawngsamtu kan hmuh dih mah thawngsamtu kan hmuh dih chungah America cozah caah zeizat kan pek thawng riat thawng kuak kan pek pek lo nga lo tax pek lo nga lo asinain ai burmi kan i ti ai bur ah kan chuak kan chuah hnu ai bur ca hi zeizat dah phaisa kan thawh kan miphun dothlen na kan tuai kan hoi an thi cuamah tete pakhat ka khan lai thau no kan va kai i a inn ah dollar zanga kan i hal hna emergency CNF National Security Fund a kan ti rak ra u law ti thla cam i thonghra kan pek zeitin da tete khan ti cun kan pa nih suici kan cawk piak lai ka ti ti suici ka thong ah man Cu ahcun video ka cawh tikah kan fa an thi cuahmah. A cheukhat cu ai bur zong kan i tel kha. Ai bur kan fapa lawng ah a thi kha mu. A ruak an char ko lo kha. Thantlang ah. Panga an thi ti, an ruak cheukhat an char hna lo ti. Kan fa le an nu le kha ka zoh hna. Keimah bantuk zeitluk in an ṭa lai. An ruak, an fa le tete nupi zong an thi rih lo. An bo aa nuamh salingmi an nun rak liam. Mah ahcun ma keimah inn ah ka ṭhu sawsawh lai i sui thi thong nga man cu kaa oi lai. zeitindah thluachuah ka hmuh lai zeitindah mi hmai ka khap lai mi nih an ka theih lo zongah keimah le keimah kaa ngaithiam kho lo kha bantuk nun kha ti thongak kan pa kan chap kan cham hna lai ti thongak a chap i thonghla kan pek ko a nau nu thonga kan pek ve thingthei do kan lai atu amsa bik check kan hmu mi si ti Thingthia ro kan lak lio ah ka pa mah dawr hi na kan lakter khawh ahcun na thluachuah hi a laka si lai lo. Nangmah na caah kan phan lai. Kan miphun dothlennak kan phan lai thla kan cam ti. Kan cam bantuk tein dawr cu kan ngah ti. Kan hmuh hmasa mi si Pathian sinah bia kan i kam bantuk kan in pek hna an kin ti. Kha bantuk nun kha Laimi nih kan ngeimi si. Nanmah bantuk aibur bantuk thaunu nih ngeimi si. Aibur nu bantuk, aibur pa bantuk. I Baibal ca chung i Estra e, Nomi e, Sara e kan timi vialte khi cu nu lungthin bantuk cu amin cu aa tlem an ti. Amin pum cu ka thei ka phil cang. Aa tlem kan ti. Cu bantuk cu pekchan nun cu Baibal nih kan cawnpiakmi si. Theipi bantuk in nan thei vat lai u kan timi cu thei tlai kha si kaw. Ram ki ka chuak i rol ei a tua khom mi zeihmanh umar ei ei ama ta i a tua khom mi cu a fa zo khen kho a thi minung zong hi kan chuak i kan ma ta rian kan tuan kan ma ta motor kan chok kan ma ta inn kan cok kan miphun caah pathian caah maw zeihmanh pekchannak ngei lo i kan thi ko cu saram bantuk kan si ko saram zong a chuak i thote AA a thi kanmah zong kan ei chuak i in thalo thai kan um kan um i a ho ca hmanh a ṭhathnemnak ngei lo in ki theipi kung a thei tlai lomi bantukin cite al lomi bantukin kan hun rak liam ko kha bantuk kha Baibal caan i chiat a sermi si Kha bantuk chungah aibur thluachuah a hmumi, aibur lakah thluachuah a hmu bikmi cu America um bik an si. America ummi aibur cu a tam deuh cu mah ka i ṭhumi kanmah vial kan si. Kha vialte kan thluachuah kha rali thi kan hman lo dingah kan zapi tein tha cam cio usih. Kan zapi tein tha cio cu. Kaa lawm tuk hring hran. Ka caan ka zoh ti lo. A tam sua seh rak ka ngai thiam law. A zat lo sua seh cun hi kai ka tupa Pu Khen Sang hi tam deuh hang te seh. Amah kong hi tlawmpal te chim ka duhmi cu kan tu si aibura siang kai mi si victha khen sang kan sang an de malaysia laimi vialte rannak ca a rei thei bik mi si i cu lawng cu silo pathian nih a bachim la kut ke ma nge atu hi ama le ke ma hi ramleng siyung ji chim mi phun cnf nih siyung ji kan tuah nak hin kan mah pu tu hi a system veve kan si cu lawng si loin ani kha foreign assistant foreign secretary si Malaysia atu ASEAN cozah kan timi Malaysia Indonesia timi vialte kha amah kan chonter hna Kachin Karen ne NUG kan timi vialte an ton kholomi vialte ava ton

a chimpin khi thla chim pakhat hnu pakhat chim tua timi khi thla sak i chun ni tlak pathian sin thla cam lo ning long te khi kan si chumi cu cu cu kan pathian si porhlon nang kan chim sual mi ma cun pathian kan pani ra kan ngai thiam sa lo a tha mi ma cun pathian ka pa nai thachuar kan pi chin ko se kalom Tampi kai lawm. Biachim sau tuk hi mi a simh ngai i tuhi minute pahra tete an ti nain minute leng ah biachim ti zong ka um i an simh ngai hna lai. Zei si poah kei hi Introduction i tom hra ning lo minute leng ah ka van tuah ta lai mu pahnih in a uh, kamin Victor Khen Sang ti si a thanzang a kan chuak di ka nu cu tunai thla cham mi kai thu mi kha ak ring tu ka nu se ai bur ka pa he lung choi pi si ai burin khi ka nitlak le hei lang mi khua te ke maka he ka pa le khua se i Aibura hin tam deuh siang tang 1987 ah khan siang karak kai Aibura i mah in khan 1988 kha donghnak Aibur ka hmuh si i nikum ah 2024 ah 36 years hnu ah hika hin kampu dede nih a ka kalpi ve le ai bur ka phan kho ṭhan nikum kha 2024 36 years nu ka va phanh si i tam deupi hi Malaysia tampi kan hmu hna ai bur pawl Cun hika hin tampi ai burmi hna hi zatzat Malay America ram hna kan ummi hi khuruhar si. Denmark ah khin tlawmte in um. Atu Canada kan umnak ah hin keimah le ka pu Van Lian le Jenny pa kan timi Thong Cin Mang le bia bia Joseph khuakhat ah kan um hna. I Tam deuhpi hi cu America ah nan um ramleng ah i hi bantuk i kan i ton hna tikah kan kai lawm ngai. I kei hi 97 ah Malaysia ka phan. 2001 February 16 Friday rak si 2001 February 16 ah the first Chin UNHCR rak lutmi ka si refugee soknak dingah 2001 February 16 a si, Friday a rak si. Keimah te lawng interview in rak ka tuah. Mah ni in cun nihin tiang hi refugee a dong ti lo. Tiva si selaw luang pang cang e. Atu tiang hi tu February 16 kum vui hin kum kul le kum nga ding lai generation pakhat chan chan khat chung refugee Malaysia kan soknak si lai. tampi nihin ni ah Malaysian ramleng kalmi kan tam bak. Hikai ummi America lawng si lo, Europe ah tampi an kal, Australia an kal. Naite a ka khruah har tukmi cu naite a tu Malaysia ka va um ṭhan. Uh, nai ngan zin. Japan nih Laimi a lakmi hna an um ve. Korean han ne lak na nan tlum te mu pahnih thum te khi la tu in nei lo sau tuk an um caah khan Korea nih Chin refugee lak mi an um Japan zong ne lak na New Zealand ram hlei thum ah kan kal i kharuahar si i tuzan ah hin Ai bur nih civui tiin America ram hlai kan van tuah khawhmi hi khuaruahhar si. Ai bur ka nu si. Ka nu he hin ai bur civui hi ram chung zongah kan hmang ti bal lo. Kawlram ah mu. Ramleng ah atu voi khatnak kan hman bak sin hin hi kan, kan nufa an mu. I ka chim duhmi cu ai bur civui hna hi bantuk i ka, ka nau pa van cu biak family zong tunai kan i tel ve. Kan chum takharin voikhatnak kan hman ram chung hmana hmang bal lo in ram leng Indiana na kan hman tikah Pathian thluachuah si ka ti kai lawm tuk hika tuah tu vialte nan cungah kai lawm timi kharam thawga chim ka du i tawih te lawng ka chim lai zuamnak nun chim tia nan ka ti i nan khong sin a rak si ai nihin nan khong sin kha nan rel maw Efesa panga pahra kha Bawipa lawmhtertu thil kha kawl i zuam ti si hi zuamnak nun si hi aw. Bawipa lawmhtertu thil kha kawl i zuam tiah zuam dingmi thil nan khawng sin nan ka chimter i har ngai. Mah hi nan i tim ciammam ma si ma ai tong sul hme. I a ṭha Zuamnak Kawl Kawlram ah Kawl pawl Buddhist nih khin phung an nei. An phung ah cu sa in phaya phin nai le ti si. Cu sa in nai zuam ahcun Pathian na si kho an ti. Asinain cu sa in phaya takhim phin nai le an ti lo. kan biakmi kan Pathian hi cun ti ve lo pheiya hi a tam tuk ve cu zeidah a sawh ti ahcun nai zuam ahcun Pathian na si lai Pathian cu biakmi si nai zuam ahcun mi cungah na um lai mi vialte nih in biak lai hruaitu ah maw leader ah maw mirumpi ah maw cucu zuamnak in a ra cucaah Kawl nih cu sai in phia phit nai ne you can be God Asinain kan biakmi Pathian hi an ti ve lo. Phaya Takhim phin nain an ti lo i vanṭhat si. Phaya Takhin cu Pathian vialte, Pathian sumu, i annih an Pathian khi God an timi khi vawlei cungah God hi tam tuk cu. Malaysia ah 2007 ah khan tlangpi nu te Dali sui an ti le a rak tlau kum sarih te lawng si. A tlau i a hnuah a ruang in an va hmuh i a ban tein cik an thah i an hlonh le a ban ti lawng an lak kum sarih te si. Ka lungrak fak tuk hi police commissioner ka ton hatchat CID superintendent te pawl ka ton dih hna i investigate leik bak ah kai tel ve. Keimah bak nih a hmu ka phun. A dongh tiang hi hi minung nan tlaih tiang khoika ram kum paw ka ra lai ka ti hetset ka lei adongnak ah CID ak do tatak mi deputy superintendent pa nih voikhat bia aka rual hi hi aka ti biaknak a si men lai aka ti zei ruang ah ka ti le hindu ni hin biaknak phun phun an nei le an pathian ni hin kum khat ah ngak chia kut a hal caan a um ti a kum vui ah hak cu lu a hal ti. A next time ah upa si lai a ke na ka pek lai ti tinha an i hal ti. Cucu court court a tam dan ka chim dan. Cu bantuk biaknak cu a rak ton. Cucaah an nih an biakmi nih a fial cang hna cun mi zong an that ko. Cu sai in phei a phin nai ne an timi cu mu. Minung hmanh ah an biakmi ah kan Pathian si lomi an biakmi he biaknak code a tam dan kha cu vialte cu cucu kan nau kan fate kan fanute rak thimi zong cu a donghnak ahcun cucu bak cu a chuak le hi bantuk investigate ka tuahmi hi a tam tuk a ka ti CID Deputy Superintendent ka hawipa, atu pension la cang naih, pension lai ka va leng ṭhan, a upa ngai ve cang. I ka chim duhmi cu, cu sai in Phaya Phit Naing De tiah zei ruang ah dah an ti ka timi cu, zuamnak tel loin vawlei cung hi inn hi zuamnak tel loin ai sa kho maw? Ai sa kho lo. Nanmah pawl zong zuamnak tel loin tu civui nan ra kho lai maw? Nan i zuam ve cu. ka kal hi hau kai zuam ve hau nan i zuamnak lawng te si cucaah cun zuamnak hard work rian fakpi ṭuannak zuamnak timi hi kan ke si mawṭaw na ke si Motor pakhat khi onhter law va strut hmanh a ke khi a ke vialte khi va phong dih. A on len ko lai na a kal lai maw? A kal lai lo. On len ko lai. Na start la lai. Vawlei cung motor tha bik zong, chia bik zong na start la lai on len la engine cu nung ko lai. A kem long khoi ka da kal lai. Zuamnak nih a kan kalpi mi si. minung zuamnak in thlapa zong an kaimi si si lo maw cucaah cun zuamnak kan fale hika ram ah siang nan kainak ah nu le pa zong nih zuamnak an neih khawhnak dingah zuamnak loin Malaysia i thil kan tuahmi vialte India i kan tuahmi Kawlram i kan tuahmi vialte kan i zuamnak loin zuamnak ai tel lo ahcun na ṭhutnak sawhpi ah khan America nih rak in la lo cu hacha tiah kan kal kan struggle kan thil tuahmi a tam tuk Malaysia khi mi tam tuk zong kan thi mino he kan kal dan a rak khar khawh ning he bak 2001 ah keimah zong fakpiin kai zuam ve inn kip hi ka kal hnawh hna le refugee sok u ka ti inn bak hi ka fuh hna an an sok duh lo hi lawng hi ta ko ram ram leng chonak um lai ka ti zayam hen ti tlaih khi tal nan luat a tha lo mo sok ko ka ti an du lai lo a hnu ah cun an sok tuk nak ah han ka kham chok ti hna lo zei caah Hatchit kan i zuam le mah le kong i chim si loin mu zuamnak nih a chuahpimi ka van chim ta la. Mah cun kan tuah ka i zuam ve i Malaysia thonginn khi ka phanh lo nak um lo. Puaisa zong nih an thei lo. Cucu Laimi, Chinmi pawl thongtlami ngakchia an nu le ka kawl hna le Thailand ramri te an i thum te hna ka riak. Atu Rohingya pawl an thahnak hna hmun zong khi ka va phan. Genocide bak in ka ruahmi si. Hmaan zong ka va thlak dih. evidence zong a neimi ka si. Mah ahcun zeidah kan tuah ti ahcun voikhat cu ka bia sau sawh ka ngaithiam u mu minute pathum lawng si cang lai. I voikhat cu mah kha vialte ka i kai zuam le hechat ka tuah le ka tuah khawh ve ti lomi kha UNHCR ah khin ka kal le khah thongtla min cu zin kan thei lo nan ka ti thong inn ah ka va kal an min ka lak min lawng a za lo nang ka ti nang ka kalter ṭhan palik bawipa min ka va hal ṭhan immigration board minung pakhat telephone nan ṭhut i nan chawnh dingmi khi keimah nithum chung ka kal hi vialte nan ka tuahter i hihi nan tuah duh lo ahcun kei ka rian cu international phuan si ko ka ti Amnesty International London ah ka report hna, Geneva ka report hna, Malaysia UNHCR ka report hna ning khi amak. An ka huat tuk ning amak ve. Sinan adongnak a zeidah chuak? Hi vialte hi an tuah lo ahcun tiah London bak in minung an rak thlah hna le team an thlah hna le zeidah an tuah RSD timi Malaysia RSD nan thei ko lo maw RSD timi khi cu kanmah lio RSD um lo cu refugee status determination hi va tuah u tiah team an thlah hna RSD pawl an rak chuak cu ni cem van tuah cemam lai thlang kho ma vom ko selaw 2004 mat thla ah keimah zong Canada cozah ah keimah hi refugee ka sok lo cu mu ka rak phit mi hi zeicah dah ka rak phit ti ahcun in, interpret ha ca ding ah interview in rak ka tuah mi khi si cu le 2004 ah Canada cozah a ka latu nih khan na rat hau cang an ka ti ca kal ding ka si i UNHCR nih puai an tuah UNHCR zungpi khi an khar le dinner an ka tuah piak an khompong chung piak hin Chin leader pawl au hna law rak ra u ti si le CCF ṭuantu upa pawl ka u hna, Pu Zo Tum Hmung khi phanh kaa si ve um ve. Mah cun puai an tuah i UN Chief of Mission nih a chimmi cu rian ṭuan lak in a kan tuahtu pa na si a ka ti. Rian an ṭuan lo tuk cu an ṭhu sok ko cu ṭuan lak in na kan tuah kamban in na kan dawh le rian chung na kan luhpi dih hihi zuamnak a si a ka ti. Makha it is the fruit of your hard work. Na rianṭuannak i a theitlai si a ti kai lawm ngai. Lak UNHCR timi ballpen te khi ma cu cu ballpen te cun ka pek nai ah ka va kal ṭhan la Chief of Mission nu ka va pial a ka ruah tuk i ma te laksawng nan rak ka pekmi si ka hei ti. Ka chim duhmi cu rian hi nan i zuam i nan ṭuan ahcun thei cu a tlai ve hrimhrim a tlai ve hrimhrim na ṭhut ko ahcun a tlai bal lo thingthei na tu i lo na thlawh piak lo ahcun bana bia lo na tuah lo na va thlawh piak lo ahcun na kawm zong ṭha bal lai lo lo va thlawh piak la man va tu la kal tak ko man Bel nih a kulpat la a lak awk zong na va hmu lai lo. Sinan na va thlawh piak lengmang na va tuan lengmang ve ahcun a theitlai pi na hmuh ko lai. Cucaah cun hika ram kan um chungah Pathian nih ai burmi hna hi thluachuah a kan pekmi hi a theitlai ve seh ti nan duh ahcun nu le pa nih nan i zuam bantuk fale zong i zuam ve u. Zuamnak nei u. kan i zuam ahcun cu sayim phaya phinnaing de an timi cu kan i zuam lawngah mi cungah kan um kho te lai mi kan hruai kho hna lai kan khuami zong kan hruai khawh hna lai cucaah cun zuamnak tel lomi nun cu a ke um lomi motor inn ah nai hunmi bantuk a si lai caah zuamnak kha nunnak he ai pehmi a si ti kha ka van chim duhmi si ka bia sau ngai caah khan rak ngai thiam ko tiah ka van in nawl pa hna tampi kai lawm